Ang'o mi jothumbe mang'eny a Gwasi koni? Ang'o matimore Gwasi ka? Dipo ni Gwasi ni en mane eh, thumo go e dak.
Jesero kamano joka janam en ni Gwasi ka nitie jaduong' ni Kiboyi. Yeah. Boyi ni en jathum. Koro mano gima thoth juogi dok suba. Mano emomiyo thoth jothumbe duto te eh, a soba nikech jaduong' moro ne nitiere ma iluongo ni Kiboye mane jathum mane go thum Gwasi eh, eh, eh, Homa Bay County. Nadong' Homa Bay Homa Bay County. County. Basi, adwa ni mondo piny di industry ma thum ka koro intiere gi higa adi? Beyo kuon. In gi higa abiriyo, Kamano.
in gi volumbe adi misegolo? Sani akod volume, sani akod volumes ang'wen. in gi volumbe ang'wen manyiso ne igo ka jonjuni eka achiel tidikori tok higa achiel eka achiel tidikori tok higa adek eka achiel tidikori tok higa moro ariyo ago adek adikora tok higa achiel yeah. adek kamano bang' higa achiel kamano achaka sudo kore moseketa sanya kod eh, Albums ang'wen. En gi albums ang'wen to higa in ga abiriyo. To tabia moro jothumbe nitiere go, aneno ka sani thoth jothumbe ng'eny kode kabisa ni ng'ato kogolo volume achiel to gonyo kifungu mar nanga, kogolo volume ariyo to gonyo kifungu mar nanga, kogonyo volume adek to gonyo kifungu mar nanga, kogonyo kogo volume ang'wen to ogonyo kifungu mar nanga. Dekoni in bende in gi tabia ni? Abasi onge tabia ni. In kaka in gi volume ang'wen ok igonyo kata kifungu. Ogonyo mana ka nyeti. Ji mang'eny ohero luwo background bax jothumbe ni o Ozum chalo nade, Kianga chalo nade. In gi dhako kosi onge? Abasi ni gi dhako.
In gi nyithindo? Nyithindo an go. Dadwa ni mondo piny industry ma thum ka wantiere gi challenges mang'eny kabisa miluongo ni disadvantage to gi advantages. Kinyisa ber ma thumini osebedo kotimoni en your life. Kamano jokanyanam. Tume osekonya e ngimana kendo anyalo riembo familia na maber, anyalo pidhogi eh, kod mana wechena moko mag dala chendo anyalo konya e. Kamano, mano gima wacho ni tume osekonyago kendo pod ang'ino biro konya kapod wangima. Mago gik ma thum osekonyigo. Nyisa richo ma thum ni iseneno kuome samoro, richo miseneno, Jimbo wasetim challenges mosetimore ni new vision. Kamano jalichele kendo kawacho thum seche moko osebedo na kod challenges moko nitie kuonde moko mosedhi kata weche mag gocho eh waduogo ka waonge achiel ariyo adek pesa ok wayudo achiel ariyo adek owe wacha achiel ariyo adek pesa onge pesa onge ya gocho to pesa la tumo wuotho gi tiende ya kamano o igocho dalo chako orni fare kamano eh chako orna fare matika dogo dala ya tumo max pikini ne ya Nikech pesa mondo ochul onge. Yeah. Koro mago e wachne ni richo masenene e thum. Mago mantie thum. Mago mantie. Mosetimore ni. Mosetimore ni. Indas ni koro intiere gi gabiro. Nyisa jathum mane chako go mokwongo. E volume 1 ni kaka ichako mi gik ma to bi. Mano jo kanyana. Yeah. Kienga tena ngi papa Jay. Unyi. Wuod dala. Yeah. Move for the kamano. Yeah. Saka bedo bedo doyo go bedo matino. Dosi aso. Dosi aso. Yeah.

Iwololololo, nabosi weje soba jakwaya. Nabosi omakongo mangolo ridore. Ani banju dongo chuna monda wero nyango siepna. Osiep jombo wuoyo nyangi jaratiro. Ling ling, ng'ato biro kwalo thumno. Ng'ato biro kwalo thumno gi kuma koro ichomo go kodeno. Adwa ni mondo apenji eh, Onyango iluongo ni Abosi, Abosi wuod Sumba. Abosi wuod Sumba. In gi band ni masani? Yes, band na ngo. Eh. Yes.
Ma in gi tools ni duto te. Yes, tools na ngo.
Masani ng'ato kobiro kata ne odwa dhi go lwedo kabosi to yudo maber kabisa.
Yudo, no perform. Nyakwara moga ywanga kodi maber kabisa kanyo endo ka wantie chuny boma masori karungu lobi beach point makoro kwe kendo pool maber kabisa mokwinj koko mora mora wantiere ka gi jangolo mar auma miluongo ne abosi eh, jasuba abosi jasuba wantiere ka e chuny boma masori kendo iwinjo kaka owuoyo weche ne duto te ni kare kendo beyo koro nyikwara moga jwang koro adwani mondo akaw thuolo makenda abosi mondo ami mondo iwuo gi jopiny nikech koro ing'e ni gini koto inene nyaka e pinje maoko yeah. Ang'o minyalo kone nyikwa Ramogi Ajwang' kaluwore ka Engalesha gi eh, gi accounts meki? Account magi ma intie e social media ka platforms ka in gi accounts ma.
Mano. Yes, eh, joka jana ma- daher mar mondo kanga wuo matin kana yo to semiya thuolo matin. Yeah. Eh, E thum ka jopenya nam neno ni mondo ne joma go thum kata ne jomok go thum Yeah. jopenya nam werre awera uru jothumbe wetena ma winja e lak seche ma kama ka wuoyo gi jopiny adwa ni jamnaerruok mondo werre ahera uru aya ne jothumbe ma be osebedo malo mopogore ga bosi nakwa ni mondo kikito wabed wabeda mondo wamakre gi jo- gi joma on piny joma ni piny be omakre gi joma ni malo mondo wariemburu thumni kanyakla achiel erokamano

Yakwara moga jwang winyo maber kabisa kanyo en sauti ni abose jasoba kendo kunyo maber kabisa kanyo en on, on, on platform eh, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, yao, WhatsApp eh, abose jasoba. Please we come out to give support to our young one, Angla artist called Abose Jasuba in all platforms. You share their videos. eh, you like videos meke eh, comment to subscribe the YouTube channel adwa ni mondo igonji nyis na jogi maber kabisa kani YouTube channel intie maber kabisa maana kama ndio kanya andiri YouTube channel yeah eh, kilo la bosi jasuba ndio juhudi ya bosi YouTube channel. YouTube channel. Kamano. Abro kwayi apo sia suba wadhi ka gima koro watieko. Adwa ni mondo koro isom ne jopiny namba ni kanyo mondo jopiny obed gi namba simbi ma ginyalo gochoni jotugo duto te manyalo johera meki duto te manyalo golo bosi thank you very much erokamano jokanyanam ni ng'ama degomb notudre ka bosi ng'ama deher mondo odwara bosi e function moro amora in gi event moro amora jokanyanam abro kwaye mondo tudri ka bosi